Amitabh Bachchan hi October ni sawm pakhat sangkhat zakua sawmli pahniha piangin tunah hian kum sawmriat palina a hmang mek a ni. Indian actor ropui Superstar of the century tih hial a koh niin Indian actor ah chuan a ropui ber tia chhal a ni thin a ni. A tira a hming chu Amitabh Srivastava niin Bachchan tih hi a pa hming chhawmin a dah belh leh a ni. A pa chu Harivansh Rai Bachchan niin a nu chu Teji Bachchan a ni. An kohfiamna hming dang te chu Angry Young Man, Shahen Shah leh Big Bee tih te a ni. Fapa Abhishek Bachchan leh fanu Shweta Bachchan Nanda a nei a ni. A fapa Abhishek Bachchan hian Indian actress leh Miss World thial lo ni tawh Aishwarya Rai nupuia a nei a. A fanu pawh hian pasal nei tawhin a pasal hming chu Nikhil Nanda a ni. An monu Aishwarya-i chanchin hi tlem han sep tel ve lawk ila. Aishwarya hi Indian hmeichhe hmel tha film chan thiam ni bawk a ni a. A ni hi November ni khat sangkhat zakua sawm sarih pathumah a lo piang a. Hindi leh Tamil film a chan hnuin mihriat tak tak a hlawhthan a ni. Kum sang kha Zukua Sumkua pali khan Miss World ah thlan niin chu mi hnua India rama mi lar leh thawm nei lian ber pawl a ni chho ta zel a ni. A lem chan thiam avang hian chawimawina tam tak a dawng tawh a, Filmfare Award pawh vawi hnih lai a lo dawng tawh a ni. Kum sang hnih pali khan Times Magazine chuan khawvela mi lar ber ber te mi za a thlan zingah a telh ve hial a ni. Kum sanghnih pakua khan India sorkar chuan Padma Shri chawimawina pe in kum sanghnih sawm sawm pahnih khan France sorkar in Order of Arts and Letters a lo pe ve bawk a ni. Amitabh Amonu ni turin April ni sawmhnih sanghnih pasarih khan Abhishek Bachchan a nen an innei a nih kha. Kum sanghnih sawm pakhat November ni sawm pasarih ah-- Fanu duhawm tak a Radia neiin an duat hleuh hleuh hle a ni. Amitaba fapa Abhisheka leh an monu Aishwarya Rai inkar eng emaw deuh awmah khanin Bollywood actor Abhishek Bachchan chuan a nupui Aishwarya Rai Bachchan nen an inkar boruak a tha lo hle a. An inṭhen nia thuthang awm chu. Bollywood UK media in a kawmnaah chhangin nupui neih lai a nih thu sawiin an inneih zungbun a bun lai chu a tilang bawk a ni. Abhishek-a chuan an nupa chungchang a an rinthu an lo sawi thin chu pawi a tih thu sawiin an phuah belh vak mai thin chu a hriat thiam loh thu pawh a sawi tel bawk a ni. An boruak lo al chho channa leh kan hriat dan bul ber pakhat chu Abhishek hian. Instagram ah inthen chung chang thuziak a like hnuah niin an nupa hi an inthen nia sawi thawm hian a rawn zawm a. Hei bakah hian Ambani wedding ah a hran ve ve a, an kal avangin sawi zui pawh an hlawh hle a ni. Amitabh hian chawimawina hrang hrang a lo dawng tawh a, chungte chu Kumsang Kazakua, Somriat Pali ah Padma Shri, Kumsang hnih pakhatah Padma Bhushan, Kum Sanghnih pasarih ah Legion of Honour, Kum Sanghnih sawm panga ah Padma Vibhushan, Kum Sanghnih sawm pariat ah Dada Saheb Phalke Award te a lo dawng tawh a ni. A naupan lai hian Engineer nih tumin Indian Air Force tih hlan te pawh a lo nghakhlel ve hle thin a ni. Infiamna lamah pawh a lo duai lo hle mai a, college a kal laiin sport ah Hundred meter, two hundred meters leh four hundred meters race ah te a lo champion tawh a ni. Chu mai la ni lo, boxing championship belt te pawh a lo la ve hial tawh a ni. Infiamna lamah tui nuam a tih hle laiin vanduai thlak takin kum Sangkhaskua Sawmriat Pathuma Diwali an lawmnaah chuan a kut vei lama tika ang palh hlauh mai a, a infiamna pawh a chhunzawm zel thei ta lo a, a hmansan a lo ngai ta a ni. Kum sangka zakua sawmriat pahnih, July ni sawmhnih paruk khan thihna a lo pumpelh kan ti dawn nge? A lo tem ve hman zuai tawh a ni. Coolie film an chan laiin a inhliam a, minute sawm pakhat lai a thi hman a, a hnuah doctor ten a nunna an pe let leh thei hram a ni. Politics lama pawh lo duai lovin December ni sawmthum pakhat sangkhat zakua sawmriat pali atanga July sangkhat zakua sawmriat pasarih thleng khan Allahabad, Uttar Pradesh state ah Member of Parliament, Lok Sabha ah hial a lo ni tawh a ni. India National Congress Party niin Allahabad hi a pianna hmun a ni. Actor chauh ni lovin film producer leh television presenter te a ni tel bawk a ni. Zirna lamah chuan Sherwood College, Nainital, Uttarakhand ah kalin Kirori Mal College leh University of Delhi ah te a kal a ni. Film hi kum sangkhat zakua sawmruk pakua a bul tan nan Rinal Sen film.

Chu mai ila ni lo, kum sanghnih pathum October khan Time Magazine chuan Amitabh hi hnial theih rual lovin Godfather of Bollywood-ah a lo puang tawh bawk a ni. A chanchin hi sawi tur tamin film lam leh award lam chu sawi tur la tam viau mah se duhtawk rih phawt ila Sholay film-a a chanpui Dharmendra mual liam ta nena pawisa thir vawrh A tawpa a ni tapa thihna ti mai ila khata an pawisa thir kha an sawi danin kha fim atan liau liau a an siam a ni a pawisa thir lehlam ve ve kha a in ang a ni kan hriat thiam theih dan chuanin pawisa thir kha a lu milem awmna kha a tawn tawnin a awm tihna a ni. Sholeh film kha kum sangkhat zakua sum sarih panga August ni sawm panga a release niin Bollywood film hlawhtling ber leh ropui ber pawl a ni. Sholeh film a misualpa sual thiam em em mai leh ngeiawm thiam zet mai kha Gabbar Singh a hming tak chu Amjad Khan kan tih kha. Kha khan sawmhnih paruk thlariat sanghnih sawmhnih khan a boral tawh a ni. Kha ta changtupa ve tho Amitapa thianpa Dharmendra pawh hi rei tak enkawl a nih hnuin a chena in Mumbai-ah ni sawmhnih pali November sanghnih sawmhnih panga khan a boral ve leh a ni. Kha fim a an hla kha vawi ni thleng a chuai thei lo. Ye Dosati, hamna hi tawrenge

A thinza a sawmsarih panga lai chu a lo chhe hman tawh a ni tih an sawi chhuak a ni. A dam hnuah TB natna lamah awareness a tin nasa hle a, UNICEF lam pawhin Hepatitis B Awareness Campaign Ambassador-ah an hmang hial a ni. Ram dang pawh hian an lo ngaisangin an lo ngaihlu hle a ni ang. Kum Sangni June thla ah khan London-a Madame Tussauds Wax Museum-ah Amitabhalim chu an siam hial a ni. Mak deuhna neih pakhat chu Three Idiot fim-a virus ang khan a rualin a kut pahnihin thil a ti thei ve ve a ni. Pa dangdai ve tak chu a lo ni e. Kum sang hnih sawmhnih pali khan an chhut danin Amitabha hausakna a sum neih zat hi Vaibel che sangthum zahsum kuah vel nia hriat a ni a. Hemi hnu hian sum lak luhna huang la neih belh zelin a hausakna hi nasa takin a phungchho zel bawk a ni. Amitape hi chawiha sawm duh kan lo awm takin hei hi kan lo hre reng dawn nia amah hi vegetarian thlai chauh ei niin dal leh chaw hi a duh ber a ni a a niang mi hausa lutuk te chuan duh ni se nitin chaw kan leh artui kan pawh ei thei siah tur a nih laiin a hriselna hi a ngai pawimawh em em a thlai protein pai tam lam hi a ei hram hram thin a ni zanriah ah chuan soup a hmeh tel ziah a ni awm e.

BMW leh Mercedes Benz car te chu kuhva lei vel nan a hmang mai mai a nih chu kum sang hnih sawm pakua khan a car pakhat a hralh tak chu Rolls Royce Phantom niin cheng vaibel chhe thum leh nuai nga in a hralh a ni. A film chanda hnuhnung te chu kum sangni sawmhnih pahnih, April thla khan Runway thirty four, September ah Brahmastra part one Shiva, November ah Unchai te an ni a. Amitabh hian film zahnih chuang a chang tawh a ni. A film channa la tihchhuah leh tur hnai vai te chu Kalki two eight nine eight AD, two leh section eighty four te an ni a heng hi kum sang hnih sawm hnih paruk chunga release chung an ni kalki two eight nine eight ad film ah khan sima awards south Indian international movie awards sang hnih sawm hnih panga khan best supporting actor award a lo la hial a ni.

India ram Bollywood ah hi chuan in Vanlal Amitabh hi chu a chuai thei meuh lo a ni e.